Hutt Dir d'Nationalitéit vun engem EU-Memberstaat, da sidd Dir automatesch och Bierger vun der Europäescher Unioun. EU-Bierger, in, sinn. Ass dat vu Bedeitung? Jo, op alle Fall. D'EU ass keen Nationalstaat, mee eng gemeinsam Struktur fir Gouvernance, zoustänneg fir eng grouss Zuel un EU-Reegelen, déi en direkten Impakt hunn op eis alldeeglech Liewen. De Grond dofir ass, datt e Land eleng bestëmmte politesch Ziler net erreeche kann, wéi zum Beispill fir eis Loft propper ze halen, well eng verschmotzte Loft iwwert d'Grenzen ewech bléist. Oder fir eng staark Ekonomie ze erhalen, well den Afloss vun eenzelne Länner an der globaler Ekonomie ze kleng ass. Dofir hunn d'Memberstaate verschidde Kompetenzen un d'Europäesch Unioun iwwerdroen, fir zesumme bestëmmt politesch Ziler ëmzesetzen. Vue dass d'Europäesch Unioun demokratesch opgebaut ass, huet all. Bierger, innen och e gewëssenen Afloss op d'Reegelen um EU-Niveau, esou zum Beispill bei den Nationalwalen a bei de Wale fir d'Europäesch Parlament. D'Resultat vun den Nationalwale bestëmmt zum Beispill fir wéi eng Politik sech Äert Land um EU-Niveau asetzt. D'EU soll net eppes sinn, wat wäit ewech stattfënnt. D'EU soll Ären oppenen Espace sinn, fir Iech als Bierger, e Raum ouni intern Grenzen, mat fräier Zirkulatioun vu Persounen, Wueren, Déngschtleeschtungen a Kapital a mat enger Kontroll vun de Baussegrenzen. Bierger aus Drëttstaaten, déi keng EU-Bierger sinn, kënnen net einfach sou an d'EU kommen. D'EU-Recht huet Virrang virum nationale Recht an Är EU-Rechter hunn eng Auswierkung op Är Aarbecht, Är Hobbyen, Ären Doheem an Är Stad, op dat wat Dir kaaft, op Äert Iessen an Drénken, d'Loft déi Dir anotemt, Sécherheetsstandarden an de Gebaier, Autoen an Zich, Är Handykäschten a souguer Ären Handychargeur. Well d'EU op der Rechtsstaatlechkeet berout, kënnt Där all EU-Recht iwwer d'Geriichter afuerderen, souguer géint Är eegent Land. D'Geschichte vun EU-Bierger, innen, déi fir hir Rechter viru Geriicht gekämpft hunn, léieren eis, fir wat d'EU steet an dinn eis no denken. Bierger, innen, déi déi ongesond Loft zu Bréissel net méi anootmen wollten, hunn d'Bréisseler Regierung forcéiert, fir ze agéieren, andeems si sech op EU-Ëmweltbestëmmunge beruff hunn. Eng Stewardess huet hiert EU-Recht op gläich Bezuelung fir gläich Aarbecht verdeedegt an huet de Prozess géint eng gréisser Fluchgesellschaft gewonnen. Ee Student huet säi Recht op Schutz vu senge perséinlechen Donnéeë verdeedegt a géint Facebook gewonnen. Franséisch Touristen a Rumänien hu sech op hiert Recht op Gläichbehandlung beruff an hunn de selwechten Entréespräis an de Musée bezuelt wéi d'Rumänen. Mee EU-Rechter bedeiten och Flichten. Net erlaabt ass zum Beispill Diskriminatioun opgrond vun Nationalitéit, Gender, ethnescher Ofstamung, Relioun, Handicap, Alter, oder sexueller Orientatioun. Als EU-Bierger si mir vereent an der Diversitéit. D'EU leet Wäert op Diversitéit a respektéiert déi national Identitéit a vun de Memberstaaten. D'EU-Bierger gehéieren enger Unioun un, déi op gemeinsam Wäerter baséiert, Respekt fir déi mënschlech Dignitéit, Fräiheet, Demokratie, Gläichheet, Rechtsstaatlechkeet, Respekt vun de Mënscherechter, Pluralismus, Toleranz a Solidaritéit. Als EU-Bierger, in hutt Dir et an der Hand fir selwer aktiv ze ginn. Informéiert Iech, sieft kritesch, participéiert an do wou et wichteg ass, setzt Iech fir Är EU-Rechter an. EU-Biergerin sinn, dat zielt!